wakadiko chimandara aiwa ndiripo hangu baba makadii zvenyu aiwa tinofara riri siyoko basa eh, ndingakubatsirei nei o oh, eh, mwanangu indaa ndiri kutsvagawo kanzvimbo yemwana wechikoro zvino ndadirektwa panapa zvikanzi ndiwo chikoro chinodzidziswa vana zvokuti endi vana wacho vanopasa saka ini ndaa ndiri kudawo kubvunzwa kwauri mwanangu kuti munoitawo here new cram class iri kuitwa nevanhu mazuva anei kana muchiita pane iyi kuitwa iyi inonzi firemu firemu saka naandiri kuda kubvunza kuti pronjusa wacho weferemu ndiyaniko ndainena handidi zvekuzonetsana nemwana kumba uko akundibvudza homweke ndichiti handizive pronjusa weferemu ndiyaniko oh, ah, mama inzwaika mubvunzo wamandibvunza uda inini hangu handikwanisi kukupindurai asi ndokwanisa kukudirectai kuna headmaster ari muoffice makeo mopinda imomo monomubvunza ndiye anogona kukutsanangurirai inini pana pabasa rangu ndingori clerk ndikungotambira mari dzeschool fees chete eh, nhembe yanhingi neshode kune mureko wacho usingazivi kune information ufunge zvoka mwana wangu kwatabvako tasiri totoziva pano tatiita zvekuti kuvhevhetedza kusvika tasvika tasvika pano zvino mai vakubvunza uridze kupindura pindura kazviri kuudzwa naamai ivo tikwanise kuti tiende dokutodi dokunorima tine zvakonde zvekuita vazvinzwa musoro pangu nai baba zvamunenge makutondituka naivo asi ndakukanganisirai inga ndakuudzai zvakanakanaka wani kuti munhu ane information yese ndiheadmaster vari muofisi mavo ndatadzei Ah, iwe tuka mhani iwe tuka unozozwa watotitadzira isusu pakutadza kutitsanangurira zvatiri kukubvunza pana wakutidyorenda kuti kuti endai kuna headmaster iwe basa rako rova kunyanyeta wakagara ipapo nderekuti kudii ha kuti ndindi uri muredi church ndiri muredi church handazvandoziva pee kupiwa iwe ndekungozwa kuti ugare ipapo ha ndizvo mimi ndemakuda kutondidzidzisa basa rangu ndakudza kuti basa rangu harisi iroro apa makundigonora kuti mukundirovera chii sare muchitaura mega nababa venyu ivavavo vamauya navo panapa inini ndakunyarara handichataure nemi futi izvozvo manje zvokuda kuzototidzinga manje mbenenge mambe mudziro ndichakure nenchanzi wandaita zvobhokusei anoona handidi zvokuti ndikuredza kuti ndakamira sei Inini hangu chero kukutaurirai chokwadi ka isu togona kutoswera zuva rese tiri pano tichingotaura nemunhu asina chinhu chinobatika chaanotudza ari kutonyatsotaridzika kuti musoro wake wakazara mvura musoro wemhu pariberana chunhu ii ndiri kutoona hangu ka kuti zviri nani kuti tiende izvo kwaatidirekta uku kwahedmaster tinozvinzwira nahedmaster atinyatsotitsanangurira kuti what happen what for way forward moziva pane kuti tiswere tichindetsana nemunhu hapana nezvemunhu apa Ah, kuda kuti nhingirina usapota uchitambisira vanhu nguva iyo ah. ndinova ndingodzera ndirova kuti makadiko mwanangu tinofara makadii ha ah, tiri nani zvangu tinofara hedu ee mwanangu isisu tatiri kutsvagiriwo kamwana wedu nzvimbo yechikoro ndobva taderetwa pano e, takapiwa fryer saka taa tichidheretwa tichidheretwa kusvika tasvika saka manje pafraya penyapa pane zvakanyorwa zvekuti isusu hatichazi kuti kwakuchemberera hatichanzwisise manje kuti zvinorevei saka tati titange tabvunza pafraya penyapa makanyorwa kuti eh, isi mm, best of the rest best of re, rest eh. saka ndandoda kunzwisisa kuti zvinenge zvichireveiko mwana okay uh, best of the rest is just a statement atakadiagonize but where did we take it i'm here to clarify here in idea district tine macolleges akawandisa akawandisa ekuti anokwanisa kumadoma nemazita but on top of them ndo patinowanikwa isu ndingangoti in short isu tiri bareti tinowanikwa pamusoro pemusoro thats why i call best of the rest mwanangu ndokubvenza akuti kwaye mimi semakazoisenedza kuti mnonzi Because everything that we do is part of Christians. At first, mwana achipinda vanhu tinofarira kuti mwana azive bible azive mwari because bible not at the beginning there was word and the word was with god pazvakare mwari ndiye akasika chikoro saka mwana anofanira kuziva mwari kuti akuzoziva chikoro mm. thats why ndichiti it is a christian college vana vasati vadzidza vanotanga vapinda muchechi two days per week good mm. ipapo pekuti beginning god word good mm. christian first education second eh, inini mwanangu ndandikuda kubvunza kuti eh, be pasirate henyu yenhingi yeerevo yekarendi mandiziva kuti akangobva kubuda yange yakamira si uye school fees isi tachembiraka mari dzedu ndedzekubatanidza batanidza orit erevo yedu mandiziva kuti achangobuda eh, vana vedu vanga vane 92 percent pass rate hmm. ah, tine vana only two vakatadza kupasa elevo

Highfield Harare. Even if you Google pa Google Map Misi Christian College 955 Canaan Highfield Harare. Ukazwa machipisa, machipisa shopping center watosvika. Ukasvika ipapo ungavabvunza vanokunongedzera. It's 5 minutes walk semafambiro amangoita kusvika pano. Ah, imimi kukutaurira chokwadi ka pasina kuti ndikufarire zvangu ah. kudarika eh, asi eh? imi munogona kutsanangura

munondibata ipapo chero nguva inini manje mwana wangu ka akaoma musoro akafanana nabobo wake eh? mungopota muchiti kana auya kana dzaakutongese dzinodambuka muti mbonya matama mbonya matama achinodzoka mureni acho ndobasa redu eh.